ase. Anɔpa yi mekyia mo nyinaa, mekyia ɔman Ghana nyinaa, akuafoɔ nyinaa, ma ɛ wɔn a yɛtu gold nyinaa mekyia wɔn. Mepa mo kyɛw o, Nana Addo me mebɔ n'aba so. Sɛdeɛ watumi ayɛ Galamsey sɛ yɛma yɛ ne yie no, mebɔ n'aba so. Na mmom deɛ meka ne sɛ, adwuma a wayɛ seesei no nyinaa no, Yesu asan ayɛ bio. Ɛgye sɛ ɔsan frɛ program no bio, ɛfiri sɛ wɔn a yɛtu ma ɛyɛ to go no ne akuafo a wɔbɔ yɛn wɔka yɛn asɛm yi, obiara nni hɔ a ɔte borɔfo. Wɔn a yɛgu werɛ mpo no, obiara nni hɔ a ɔte borɔfo. Ɛnnɛ, obiara de n'afidie ato hɔ sɛ ɔretie mo. Obiara hwɛ TV so, ɔhwɛ foto, na mmom ɔnte asɛm no. Da biara mokasa a, gye sɛ moka borɔfo. Me a mebɛka aborɔfo nti koraa momma me kwan sɛ memmɛkasa, nanso so moboa? Ɛyɛ dɛn a mɛka deɛ ɛha me? Sɛ woate? Ɛnti, ɛnti deɛ meka akyerɛ mo ni, mediafoɔ, mediafoɔ, mo na mehia mo, mediafoɔ, mo na moyɛ adwuma ankasa. Obi kɔ ka aborɔfo mmarahyɛ badwam a wahuro ka no Ghanafoɔ nyinaa anim gu ase. Atɔ so mmienu, adɛn nti na Ghana yɛ mo hyiaeɛ ne a yɛne a mo hyiaeɛ no yɛ mo deɛ he na ɛyɛ buroni? Buroni no a ɔte ha no yɛwoo no ha o, Ghana ne Ghana na ɛwoo no nti ɔno nkyerɛ sɛ ɔyɛ buroni baako pɛ tim nti mobɛka aborɔfo. Ɛwɔ sɛ moka yɛn kasa ɛno nti na ama yɛnkɔ yɛn anim no. Wo papa yi a ɔyɛ koko board panin yi nka me a mede ɔbaa no mɛtumi de kua adwuma ate party sukuu daa me nansi bi mu da Wɔn mu a wɔwɔ ha yi, obi pɛ sɛ onya asɛm no bi a, ɔka. Ɔka Borɔfo a wontumi nka nti, wɔnkasa. Adɛn nti na woyɛ saa? Nana Addo, Woayɛ adeɛ. Sɛ watumi sɛ Galamsey no, yɛnyɛ no yie. Yɛnyɛ no yie no, meda, mebɔ Nana Addo, mebɔ n'aba so pa ara sɛ ɔse wantwam, wantwam anka sɛ Galamsey no watwam, na mmom ɔse yɛnyɛ no yie. Asɛm a mokaeɛ yi, afidie no a yɛde aba no, wɔnte. Yɛatumi akɔtɔ afidie no. Enti dada no ara na wɔde bɛyɛ, nanso ɔkyi no ɔnyɛ yie ɛfiri sɛ asɛm a wokaeɛ no wante. Adɛn na moyɛ saa? Monka yɛn kasaa mma yɛn wate? Monka yɛn kasaa mma yɛn. Sɛ nka mekasa first na momaa me kwan a, sɛ Nana Addo hyehyɛ program yi na ɔka kyerɛɛ me a, nka meka kyerɛɛ no sɛ mo obiara nka Borɔfo wɔ ha. Ɛberɛ a meyɛ Asamblea wɔ mu ara no, mamma kwan a meanka Borɔfo. Enti deɛ meka no, me deɛ menka kɛse biara. Nana Addo ne mabɔ n'aba so. Mpanyimfo a moka ne ho mommoa no, na binom ɛ ɛ binom tiri mu ade. Mommoa no. Na me deɛ moka me hyɛ a ɛnyɛ yie o, moka me hyɛ a ɛnyɛ yie, Ghana meka ho. Nti me mekyia meda mo ase. Mede mo asi ayɛ a.